Sôn ydw i am Manon Rhys a'i nofel hi 'Neb Ond Ni', y cyhoeddwyr, Gwasg Gomer eto. Wel, yr ysgogiad ges i i sgrifennu'r nofel oedd dwy record, dwy record y cyhoeddwyd nôl yn y saithdegau, sef 'Fuwch i rioed yn morio' a 'Yn ôl i Gwm Rhyd y Rhosyn', dwy record gan Dafydd Iwan ac Edward Morris Jones. Ac oedd un gân yn arbennig yn Gafel. Dur dan dro hyd y llwybr troed sy'n cychwyn o'r talc yn y tŷ ac yna fe gei weled rhyfedd o daelu. Ac yna mae'r gân yn mynd mlaen i sôn am rhedeg rasys a dringo'r coed ac o'n i'n dechrau meddwl Beth am blant na fydd e ddim yn gallu gwneud yr holl bethe ma' plant Cwm Rhyd y Rhosyn yn 'u neud? Fi o Dewi ddim yn hir yn ysgol Llan. Na finna chwaith. Mi gawson nhw ddigon ar 'u antics o. Ac mi oedd hi'n lot ry anodd mynd a'n nghadar i fyny'r llwybr a thros y grisia cerrig at yr iard a thrw'r hen ddrysa cul. Dyna ddeudon nhw. Ac nad o'n i'n gweld yn ddigon da. A be oedd pwynt sodro 'nghadair i o flaen y bwrdd du, a finna'n gorfod craffu a chraffu, a gweld fawr ddim? Dim pwynt o gwbl. Dyna'r ateb.
Oedd hon yn nofel eitha anarferol. Oedd cymeriadau'n anarferol. Mae Siriol yn anabl o ran ei chorff. Dŷn ni ddim yn hollol gant y cant yn siŵr beth yw anabledd Dewi. Dim ond bod ganddo fe drafferthion mawr, dybryd. Maen nhw'n gorfod mynd o y pentre cefn gwlad cysurus 'ma lle maen nhw'n byw i'r ysgol. Ac er bod yr ysgol ar y cyfan yn brofiad da, er bod y profiad yn un adeiladol ar y cyfan, mae'r problemau'n aros. A dŷn ni ddim yn cilio oddi wrth yr anawsterau mawr sy'n wynebu'r ddau blentyn a phawb o'u cwmpas nhw. Mae'n eironig iawn mai llun o haul mawr sydd ar glawr y llyfr yma, oherwydd o bob peth dyw e ddim wir yn llyfr heulog.
Thema y gystadleuaeth yn y Steddfod Genedlaethol oedd gwrthryfel, a dwi wedi trio portreadu gwrthryfel y rhieni. Mam siriol a tad Dewi yn erbyn awdurdodau mewn gwirionedd oedd yn feiledig i roi cymorth iddyn nhw. Fe ges i alwad. Oedd Dewi wedi jengid mas o ysgol Llan. Diflannu, menter Jones bach. Heb ddweud bŵ na bê wrth neb. Shwt hynny, menter fi, a chithau fod i watsio fo bob munud. Dowch yma ar unwaith, Mister Morgan, menter fe. A 'na beth nes i. A phaso crowd fach wrth y gât, yn cael ei hala ffor hyn a'r llall, 'da Doctor Glyn o bawb. Yr afon, mynta fe. Dyna lle ddechreuwn i. O'n i 'na i blaen nhw, er gwaetha'r fegin glwc. A fe weles i fe'n strêt, yn iste ar un o gerrig y rhyd i drad yn y dŵr, Dewi, wedes i. Dewi? Gan drio bod yn dawel a diffwdan. O'n i ddim eisiau rhoi ofon iddo fe. O'n i mor falch i weld e'n saff. Dau, mynta fe. Y san esgidiau. A phwynta at i drad, a golwg pyzlan ar ei wmad. Damia! Maen nhw'n wlyb! Wrth gwrs i bo nhw'n wlyb y twpsyn, 'na beth o'n i'n moyn weud. Ond beth wedes i oedd, 'Paid â becso Dewi bach. A thynnu drad e mas o'r dwr.